דא אין נארם, מעלבורן, גייט עס א רעגען אבער ס'איז נישט צו קאלט, קען זיין ערגער, די אלע רויזען צובליען זיך און די גאסען שמעקען אזוי זיס און גוט. אוי, אינטשולדיגט מיר, ס'איז פרילינג און איך האב געליינט צופיל פאעזיע. נו, היינט האבן מיר זעהר א פיינעם גאסט, איז לאמיר הערן פון איר.

אבער היינט וואלט איך געוואלט דערציילן וועגן איינעם פון די פראיעקטן וואס אין אים האב איך געארבעט איידער איך בין אריבער געפארן קיין דייטשלאנד. אויסגעוואקסן בין איך אין מאסקווע, רוסלאנד. ווען איך בין געווען א סטודענטקע האט איינע פון מיינע לערערקעס און גוטע חבר'טעס, מאריע קאספענא, מיר פארגעלייגט צו פארן קיין טשערנאוויץ, אוקריינע, אויף א וואך. דאס איז געווען אין צוויי טויזנט פֿינף און דאס איז געווען מיין ערשטע עקספעדיציע. מאריע קאספינא האט פריער געארבעט אין עקספעדיציעס אין רוסישע דערפער און ווייסט זייער אסאך וועגן רוסישן פאלקלאר. זי קען וואונדערליך אויספרעגן אינפארמאנטן. שפעטער האט זי זיך פאראינטערעסירט מיט אידישן פאלקלאר און באשלאסן אים צו זאמלען.

און אין צוויי טויזנט פֿינף האבן די אינפארמאנטן נאך גוט געדענקט דאס אנלעבן. ווי געזאגט איז די ערשטע עקספעדיציע געווען אין צוויי טויזנט פֿינף, די לעצטע אין צוויי טויזנט נײַנצן, אין פארשידענע געגנטן. מיר האבן אויסגעפרעגט אן ערך טויזנט אינפארמאנטן, אידן און נישט אידן. גערעדט קודם כל וועגן אידישער עטנאגראפיע, ווי אזוי מען פלעגט פראווען אידישע יום טובים און חתונות, ווי מען פלעגט קאכן, וואס מען פלעג עסן, וואסערע נעמען מען פלעגט געבן קינדער, ווי אזוי מען פלעגט באגראבן מתים. מיר האבן אויך געוואלט וויסן וועגן דעם לעבן אין דער שטאט, אין דעם שטעטל. וואו איז געווען דער יידישער טייל שטאט? וואו זענען געווען שילן? וואו א מקווה? וואו האט מען געקויפט כשר פלייש און וואו געבאקן מצות? און אויך האבן מיר אויסגעפרעגט וועגן דער רעליגיע און וועגן דער שפראך. און אוודע געזאמלט לידער, גלייכווערטלעך און כלערליי מעשות. א וויכטיגער מוסטער פאר אונז איז געווען שלמה אנסקי,

ייִדיש עטנאָגראַפֿיע איז ניט געבליבן אין די צײַטן פֿון אַנסקי. מע רעדט מיט מענטשן און הערט מעשׂות, לידער, דערציילונגען וועגן מינהגים. וועגן דעם קען מען נישט נאָר לייענען אין ביכער, מע קען אויך זען מענטשן, וואָס פֿאַר זיי איז דאָס אייגן און נאָענט.

יא אוואדע דער אידישע פאעט און פארטיזאנער איז געווען אברהם סוצקעווע. סוצקעווע האט געהאט זעהר א לאנג לעבען און עס זענען דא אסאך טשיקאווע מעשות דערפון. מען קען זיך לערנען מער וועגען אים אין פילמען. בלעק האני, ווער וועט בלייבן, און א קוצער פילם וואו מען קען הערן סוצקעווע'ס קול ווען ער רעד וועגן פאעזיע און זיין א פארטיזאנער. גוטע קוק אינעם טראנסקריפט, איך וועל שטעלן פארבינדונגען צו די אלע פילמען. און איצט לאמיר הערן אביסל פון סוצקעווען. ער ליינט א טייל פון א ליד פון זיינע זאמלונג לידער פון טאגבוך. דאס ליד האט ער געשריבן אין נײַנצן פֿיר און זיבעציק.
ווער וועט בלייבן? וואס וועט בלייבן? בלייבן וועט א טראף בראשית'דיג ארויסצוגראזן ווידער דעם באשאף, בלייבן וועט א פידל רויז לעקאוועט זיך אליין, זיבן גראזן פון די גראזן וועלן זי פארשטיין מער פון אלע שטערן. אַזש פֿון צפֿון ביז אַהער בלײַבן װעט דער שטערן, װאָס ער פֿאַלט אין סאַמע טרער. שטענדיק װעט אַ טראָפּן װײַן אױך בלײַבן אין זײַן קרוג. װער װעט בלײַבן? גאָט װעט בלײַבן! איז דיר ניט גענוג? פרעכטיג!
ס'איז דא א ווידיאו מיטן ליד און אן איבערזעצונג אויף ענגליש אויף יוטיוב, איך וועל שטעלן א לינקל אין טראנסקריפט. און נאך אן עפיזאד איז אויס. א גרויסן דאנק סאשא, ס'איז מיר געווען גאר אינטערעסאנט צו הערן וועגן די עקספעדיציע.